okay avuxeni makaya hi maxaka ndhawu to hambanahambana ni khensa swinene um vanhu vo tala va tsaka ngololo ku tindhawu to hambanahambana ya ta swi vona ku mani mani vona le aromania mozambique zimbabwe hinkwako kwako le mi nga kona limpopo south africa hinkwenu na khensa swinene kwa mina mutini america germany israel hana mi vona mi kahle ni khense ngopfu swinene ku va mi yi sapota ka nkala ra gingirikani ku ri mina mandlela gere gingirikani wa ku maxava ni khaluka ke stars ku tshweri gilejorap thesintwatora mara swi ta hatlisa swi hungata kahle mani e david tidyela hawa david tidyela hayayaya david tidyela mi swi vone ku humeleyine um eh, he's now being suspended by the psl eh, ve ri is called precautionally suspension a swi to swi vula yini mara ve ri is a precautional suspension ku va a rhuketele refree eka psl ku nga victor hlungwana um lava nga swi tiveki ku ri ku humelele yini a venda kumbe a thoyando um eh, vhiki leri nga hela a ku tlanga black leopard na xipano xa blue golden celtic laha black leopard yi nga biwa one not ivi loko ti chaya um eh, kunkulukumba david tidela i owner kumbe i n'winyi wa xipano xa black leopard loyi a nga tsutsuma swinene

This is Changan. A Changan do this. And we are not violent people. But don't push me where I don't belong. Go well. Go well. well endzhaku ka swona hi vone vanhu vo tala va kwata swinene la ka social network eh, va kha va xera audio liya ku ri kahle kahle ku humeleli ma swona ku na mina ni ni ready mos for a ka ha ri twenty ni herini ni twenty ma twenty twenty two world cup a ni swi tivi na ri ni ready na mina so for um lava nga swi tivi kahle kahle bolo ya biwa lahawani kahle kahle um ku va ku i nga ri na age yo yo yo hi tsutsuma yi hi siya mara kahle kahle loko ku ri khale ka matiko ha a swi ta va swi lunghile swilo. mara yona ya biwa swinene ni vula mhaka ya ku number nine na swi kota ku kora bolo loko mi nga tshembi mi ni invite hi ta tlanga xin'we mi ta swi vona ku njhani um mhaka ya david tdl vanhu vo tala va kwatini va kwatise mhaka leyi a nga swi leswi a nga swi vulavula hi ku veri leswi a nga swi vulavula swi na ti tribalistic undertone leswi vulaka ku ri i na ku tseketsela hi ku ya hi ririmi ku ri himpela munhu loyi i mutsonga swi vula ku ri hi yena a nga hi dyisa i hi dyise ku hina hi vavhenda mara u langutisini laha handle vanhu vo tala va vulavula ku ri kahlekahle tirhefri ta le afrika-dzonga kumbe tirhefri kahlekahle generally ti le ku ve na mintlhontlho leyikulu hi mhaka ku ri va va tala ku swi va tikela ku fambisa mitlangu hi ndlela leyi nga fanela laha mi kumaka ku ri swi kwatisa ti-coach kumbe ti-owner-a kumbe na ti-supporters nkarhi wun'wani. mi swi vonile hi world cup ku ri xipano xo fana na nigeria senegal va rhobiwe njhani hi var lero loko va lava ku languta timhaka teto general kahlekahle ka ntlangu wa bolo nkarhi wa sweswiwani um tirefri ti le ka spotlight laha vanhu vo tala va complainaka kumbe va nga na ku vilela hi ma hi marhefelo ya tirefri tin'wani va vulaka ku ri nga ri vo endla hi mavun'wa um vo lava ku hi tisa hi mavun'wa so ni twa swi nga ni hlamarisa ngopfu loko nkulukumba david tdl va kwatini mina ni lo hlamarisa ngopfu hi makwatelo ya vona laha instead ya ku va chingelana na refree um victor hlungwane va va katsa na hina vatsonga hina vatsonga hi nghenelela kwini ka timhaka ta vona vambirhi ka timhaka ta victor hlungwane the fact that hi xitsonga it has nothing to do with what, what happened there hina vatsongo hi nghena kwini wa hina hi hoxiwa ka ka ka ka ku complaina ka vona ku kuma tidiyela phela va hi rhuketele ngopfu hi vanhu lava nge va hi support hi xipano xa black leopard ni tingani va vulavula ntiyiso mhaka ku um leswi va nga swi endleni ku kuma tidiyela ni twa swi swi hi kumise tingana vhele hi swi voni ni ku kumele yini p s l va suspende nkulukuma tidiyela um lexi karhataka ku nkulukuma tidiyela a vo va ntsene mufambisi wa xipano xa black leopard va wela ka leswi vitaniwaku i p s l seven member committee i think a ni swi tivi swi vitaniwa yini mara va wela ka ka ka ka ntlawa wolowo wa wa premier soccer league laha va va langutaka vufambisi bya bolo la Afrika-Dzonga and um loko ku ri ku ri ku ri vona va sungula timhaka ta tribalism hi ndlela leyiwani swi hi khomisa tingana and hi sungula ku vutisa ti-question ka ka ndlela leyi va nga vekiwa hi yona ka xitulu xexiyani kumbe ka ntlawa lowuya hi ku a va fanele va languta mhaka ya matikhomelo ya ti-leaders kumbe varhangeri hi ku loko murhangeri wo fana na nkulukumba T_D_L a hanya hi ndlela leyi a nga hanyisa swona ni vona swi khomise tingana hayi ngopfungopfu ntsena ka vanhu lava va nga Mavhenda mara ka P_S_L hinkwayo va khomise tingana ka P_S_L na ntlangu wa bolo hinkwawo la Afrika-Dzonga ku nga SAFA lero i a a ko a ka ha ri mhaka ya David T_D_L versus Victor Hlongwane leyiwani. mhaka leyiwani i mhaka leyi ku nga mhaka ya le Afrika-Dzonga ha swi tiva ku la Afrika-Dzonga sweswiwani ku na mhaka ya level one laha ve nge ku na ku lwa loku nga kona between Vatsonga na Vavhenda ende loko ku ri ke ni nkulukumba T_D_L va tlhe va ta va fika va vulavula timhaka leti va nga ti vulavula swi endla ku ri swi nyanyisa xiyimo le a Vuwani no tshemba ku ri swi nge nyanyisi xiyimo ene no tshemba ku na vanhu lava a va sapota Black Leopard khale va ta va ta ya mahlweni va yi sapota kumbe van'wani va ta tshika a hi swi tivi. mi nga hi byela mavonelo ya n'wina laha hansi um loko ku ri ke na mi za mi subscribe ka channel kumbe mi subscribe ha sweswi mi tlilika subscribe vo tlhe mi ku tlila ka tloko mi ku tlila ka subscribe ku loko hi endla minongonoko ya hina n'wehe mi nga siyo ehandle mi nga titimeli na mi vona mi tshame kahle le anigeria kona laha anotherland na khensa swinene na mi vona a tindhawu to hambanahambana ma na khensa swinene na swi tiva vanhu van'wani va va va swi tsakela ku loko ni ku tindhawu to hambanahambana van'wani va tsakisa hi ekestors ni ku tshelekile nyora ne mara um timhaka ta david tidela i timhaka leti ti ti nga ka e national level right now hi mhaka ku um ha swi tiva ku laha afrika-dzonga Handle ka timhaka ta tribalism, hi na timhaka ta racism leti ti talaka ku endla hi valungu lava va titwaka nga ri vona va le henhla ka vantima, white supremacists. So valungu lava va talaka ku endla timhaka ta racism loko ku tlhela ku va ku ri hina vantima hi tlhaka hi hi yo wetelana hi hexe right now ni ti nga swi hi tlhelerisa ndhaku tanihi tiko phela ha swi tiva ku democracy ya hina ya ha ri ntsongo twenty four years i think down the line already ha ha tirha na mhaka ya tribalism. leswi khomisa tingana swinene kahlekahle timhaka ta tribalism ku hava munhu loyi a lavaka ku tsundzuxiwa hi timhaka ta tribalism la afrika ha swi tiva ku humeleni a rwanda um ku tlula maybe one million lowu ni nga hembi wa vanhu va dlayiwini and leswi nga endla ku over two million wa vanhu va tsutsuma va chhe ku xava tinyimpi leti a ti ri kona le a rwanda ta ku ya hi ririmi tinyimpi leti a ti ri kona ku dlayitora vanhu lava vitanaku matutsi ha swi tiva ku hina vatsonga laha afrika-dzonga i khale ri ti-target ta eh, tribalistic undertones swi ku nga va ku ri hi ndlela ya ti-jokes hi vitaniwa timfene hi vitaniwa mafureni na makwerekwere swi tele ngo swilo leswiyani ende mm, ni ti nga ri na mfumo a wu siza wu tirha kahle ku tirhana na swilo leswiya hi ku hina vatsonga ha swi tiva ku ha andamaniwa la afrika-dzonga loko mm, ku kuma tidiyela ku tlhe ku va ku yena a rhangaka a tlhela a sungula timhaka letiwa a nga ri murhangeri lonkulu wa bolo la Afrika-Dzonga mi ni vona swi nga ri kahle ni ni vona ku ri xiboho xa kahle eka swilo leswi nga humelela i ku va nkulukumba Tidyela a tshika bolo timhaka ta kahle leti ti nga ti nga humelelaku after everything i ku va nkulukumba Tidyela a suspend-iwa ku va a nga ha rhangeli bolo. kumbe a beniwa for life a ka bolo hi ku sweswiwani ve ri p s l yi teke mhaka leyiwani yi yisa ka mm, leswi va swi vitanaka um eh, disciplinary committee ha swi tiva ku disciplinary committee ya ka p s l a yi lumi eka ngati ku nga endliwa swihoxo hi tikhochi va vulavula timhaka to karhi disciplinary committee yaleyo ya la p s l a yi ndlangi a yi tekanga xiboho xo chavisa lexi a xi ta dyondzisa munhu loyi a nga endla swilo leswiyani right now vanhu vo tala va le ku complain va ri ha wa mi vulavula hi hi tdl a mi tshika pitso na beni makhati hi kwini ha swi tiva ku beni makhati na pitso ku humeleni vona a va va tikhomangi kahle le ka mitlangu leyi haku helaka sweswinyana na vona va le khombyeni ra ku va nga suspendiwa kumbe ku humelela yini that's why vanhu vo tala va ri ha gwala ri n'wina se mo concentrata ngo ka nkulukumba tidiyela mitsika pitso na beni makhadi ko va ku mhaka ya nkulukumba tidiyela i mhaka leyi yi nga na ku vulavula koka ko biha ngopfu hi rixaka rin'wana ra vatsonga that's why mi kume ku na vurhangeri bya vatsonga machangani a limpopo va nghenelerile eka mhaka leyi laha va nga release statement ende swi va va a va- a swi va khomangi kahle leswi swi nga endla ku kuma tidiyela um mi ni tsakiseni hi marito lama ma nga vulavula hi ministera wa sports loko va vulavula mhaka ya ri ku ri timhaka to fana na tribalism i timhaka leti nga laveki ka ka- ka- ka- ka swi swo fana na na mitlangu hi ku mitlangu i swilo leswi a swi fanele swi hi hlanganisa tanihi vanhu tanihi tinxakaxaka to hambanahambana kwala tikweni cause we are rainbow nation so loko ntlangu wa bolo ku tlhela ku va ku ri wona lowu hi avanyisaka swa ha pfune yini ma swi vona so nkulukumba tidiyela me hi ku vona ka mina ni ri a va susiwi eka ku rhangela ntlangu wa bolo laha afrika-dzonga black leopard vanhu lava nge va nga va va a va nge hi support mhaka ku ri hi mhaka ya nkulukumba tidiyela mi ni vona ku hayi no matlhari hansi va ka hina a hi support ti-team ta le kaya hina tona ti-team to fana na va varoka f c bulukwan city black leopard ti-team ta le kaya letiyani ko dynamus a swi ti kumeleni yona kumbe un'wana a nga hi byela ku ri yi le kwini dynamus a yi lava na yona mara a hi sapoteni ti-team ta le kaya swi kahle ku hi sapota team ta le kaya lero hi nga pfumeleli xiyimo xa nkulukumba tdiyela ku xi hi divhayida tanihi vavhenda na vatsonga hi nga pfumeleli swi sweswo so a hi yimeni hi khomana hi va xixin'we hi aka rixaka ra maafrika-dzonga kwala tikweni ra hina hileswaku loko ni languta e the way afrika-dzonga yi dilaka na na vanhu va racist na vanhu vo ripa na vanhu va va va nga na ku discriminate vanhu van'wana hi ndlela yo hambanahambana is the same way david tdela must be treated he must be banned from all football activities that's my viewpoint hi leswi mina ni swi vonisaka swona na n'wehe mi nga vekela man'we hi mavonele laha hansi mi ku eka stores ku tshwekile nyora mi se sintwa tora subscribe-ani ka mandla gingirikani channel mi tlhe mi tlika the clock lani ku ri mi kota ku khomenta na n'wina mi va na mavonelo ku na xi xin'wana ni nga xi twiseki hi nkulukumba tdl minkarhi hinkwayo loko ku vulavuriwa hi xipano xa black leopard mi ta kuma ku ku ri vona va vulavulaka ku nga ri coach minkarhi yo tala loko ti chaya ku vulavula nkulukumba tdl ku ri ke ni yini la ku twa ku coach yona yi titwa njhani minkarhi minkarhi hinkwayo tdl ku rhanga yena vulavula ka media a ndzi ta ku ni va ti-channel letin'wani loko ti chaya ti tsutsumela ka ka media ti ya la ku vulavula ku ri tona ti titwa njhani hi mhaka game hakanyingi i ntirho lowu faneleke wu tshikeriwa coach kumbe assistant coach loko se ku ya vulavula ti ti-owner-a to fana na va chipa tidiyela va fana vanhu lavaya.

va kota ku veka mavonelo ya vona ende va na right munhu loyi a nga chairman a nga na right a ku tsutsuma a la ku lava na media instead ya ku hine hi twa coach hine hine la ku twa coach yona a yi plane yini game liya nakona yi ntlangu yi wu vone njhani mara loko se ku tsutsuma na ti-chairman tsutsuma ti ya ti la ku hi byela mavonelo ya tona a hi nga swi hi bayizisa kahle kahle a ha swi twisisi i mani munhu la nga in charge maybe vona va ndla ti-substitution because vhele ku na mahevelo yo tala sweswo ku ri ti-chairman tin'wani ta swi kota ku ti ndla ti-substitution ti tshamile le ka grandstand ku na mhaka yin'wana ni nga yi twa ve ni kulukumba tidiyela kahle kahle matikhomela mi vo taniyani i tshamelo maxele

mi nga vi na seka team team ya mina leyi va swi kota ku vulavula timhaka to fana telo so khulukumba tidiyela nga ri va na history ya vutribalism lero that's why mina ni ni ni ntima na mhaka laku a va hlongoriwi aka ntlangu wa bolo va nga pfumeleriwi ku rhangela bolo a afrika dzonga na laha afrika hinkwako a hi va lavi team ya black leopard a hi lavi mara khulukumba tidiyela a va hi lovi mi nga veka mavonelo ya n'wina hi ku ya leswi mi swi vonisaka swona mina hi la emavonelo ma mina malama kuma tidiyela a va hi lomu abolweni hi ku afrika-dzonga ri le ku diyela timhaka to tala ngopfu a hi lavi ku va hi kuma hi karhi hi lwa hi mhaka ya swilo swa so mavulavulelo lama va nga ma vulavula henhla ka ku kuma swin'wana a ma kahle ma kombisa tingana swinene ma hi kombisa tingana ngopfu tanihi na va rixaka ra afrika-dzonga himpela na swi tiva ku ri vanhu vo tala a hi vatsonga ntsena lava nga kwata hi timhaka leyi mhaka leyiwa yi kwatisa vanhu vo tala ngopfu hikuva swi tiva ku ri afrika afrika-dzonga mhaka tribalism mhaka leyi kulu swinene na swa mukoko hi vala tizinophobia swilo swo fana leswiyani swi suka swa kwala ka timhaka to fana tetiwa hikuva munhu a a vulavula swilo swo ka swi nga twali se ku twisana ngopfu ka swi nga tizinophobia na yini a swi laveki swilo leswiya munhu wo fana yaloye a nga laveki mina munhu wa tribalist

hi fane hi move fast ku hi hatla hi criminalize ku va munhu a ri xenophobic kumbe homophobic kumbe tribalistic kumbe racist same thing same whatsapp group so loko ku ri mina mandla ya gereke ngi ri karhi ku maxava ni ri nono ku na muntlha hi kumeta kwala loko ku ri mi nga mi subscribe ka channel ya hina mandla ngi ri kani kumbe mtatana mi ku tli subscribe mi ku tli the clock ku loko hi ndla nono ka hina mi nga tsutsumeli mi nga si yo andla